تے مزید ملدے ہیں تاکہ پیارے جے محبت نال ولا گئی خوبصورت جے نال تے آج دا ماشاءاللہ خوبصورت جے ڈے ہی پیارا عید نماز دا لو ویور ماشاءاللہ عید پڑھ کے باہر آ گئے ہیں سنگت باہر آئے ہیں نا تے رش چیک کرو ساری ماشاءاللہ عید گاہ دا بہت وڈا عید گاہ ہے ساڈا سارے گاؤں بھی ماشاءاللہ وڈا سارے نال نال والے چھوٹے چھوٹے آبادیاں گاؤں والے او بھی اتھے آ کے عید پڑھ ویندے ماشاءاللہ سارا عیدگاہ بہت وڈا اندر عیدگاہ آئی تے ماشاءاللہ عید نماز ادا کر گی دیے تو اگو سارے جتنے پیار محبت کرنے والے سارے سجن بیلی ہیں دوست احباب ہیں سنگت ہیں دیس پردیس والے سارے کو تو میرے طرف تو اگو تھی گئے عید مبارکاں ڈھیر ڈھیر دا تہاں دلو عید مبارکاں تو اگو تھی گئے ہیں ماشاءاللہ روزے دیاں ترابیاں دیاں تے خبصورت جیاں ولاگ دے نال تو اگو سب کو عید مبارکاں تھی گئے ہیں آج دا سارے ولاگ پیارے جانا تے باقی تساں نارا سو ماشاءاللہ تہاکوں چلدے آں آج دا ویلاگ تہاکوں خوبصورت یا دلچسپ تھی سی میں تاں ویور تہاکوں آج چساں چوا ڈیسوں ویلاگ دیاں خوبصورت ڈے ہی خوبصورت ڈے ہیں تے ماشاءاللہ ویلاگ تھی سی پیارا جیاں باقی راو نال تے تہاکوں ڈکھیں دے اگن دا ویلاگ جوڑے رہسو نال محبتاں کریسو سارے نال

السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے جو سارے سجن دوست آباد یوٹیوب تے فیملی ممبر تندرست فٹ فاٹ ہو سن آج دا ماشاءاللہ خوبصورت جے ویلاگ پاک ویلیج لائیو دا پیارے پیارے نظارے تے ماشاءاللہ آج دا سپیشل ڈے سارے واسطے ہے اور دیس پردیس سجن بیلے جتنے بھی انسار ہیں سارا آج دا عید دا سلام تھی گیا پیار بھرا محبتاں بھرا عید دا سلام تھی گیا اور تہاکوں ساریاں کوں ساڈی طرفوں عید مبارکاں تھی گیاں رمضان شریف دیاں روزے دیاں تراویح دیاں ساریاں تہاکوں مبارکاں تھی گیاں آج سلیم کھوکھے والے دی طرفوں بھی بٹ جتنے بھی ساڈے پیار محبت کرن والے ساریاں کوں تھی گئیاں تے ماشاءاللہ ویلا اج لوک ساڈا چیک کر لوک چیک کراں اج لوک ساڈی اے ہے پیاری جائی خوبصورت جائی تے اج گیٹ اپ ماشاء اللہ جے اساں اتو جے اتو پاتا ہوئے تے باقی انشاء اللہ ساڈے نال جڑے رہو تساں کو پیارا پیارا وقت بھر ولاگ لکھے جو سرائیکی کلچر تے خوبصورت جی ویلیج لائف دے تساں ساڈے نال رہو کیونکہ ویور ٹائم لگا نہیں رش بہت زیادہ آئی ہن ٹائم لگے دا صاحب دا ولاگ بھی سٹارٹ کر کیتے باقی رہو نال محبتاں کرو میں بھی دکھاں موبائل میں تو شہزاد بھائی دی لوک دکھاواں بڑا ذرا

بھیا موسم بھائی طبیعت سے ٹھیک ہے آئیے شہباز بھائی شہباز بھائی خیر مبارکاں تب ہوئی عید مبارکاں ڈھیر ڈھیر عید مبارکاں آئیے بختی ویڈیو کلوز کر کے نال کر کے گھنا یار اے سارا ماشاءاللہ بختی بھائی اوڈے اوڈے ویڈیو دے وچ آؤ ایک دیکھ لو ویور ماشاءاللہ سر حافظ صاحب ہے

ڈو سو تھوڑا نا گزرا زیادہ تے کرو نا سنگت ماشاءاللہ اے تساں دے دے پے وے نا اے ہن ڈو سو روپے اے ہن میرے بابا سائیں جنہ اللہ پاک دی ساڑے دے رحمت ہے تے سارے سر دے سلامت ہیں تو اگو پتہ ویڈیو پہلے گئے ڈی گھندے بابا سائیں ساڑے باہر رہنے نا تے اے ساڑے بابا سین تے انہاں ماشاءاللہ ساکو عیدی ڈیتی ہے ڈو سو روپیہ آج انہاں دی ویلیو نی ویور انہاں دی ویلیو نی تے اے جڑی ہے نا انہاں دی ویلیو نی ویلیو اے بابا سین سر دے سلامت ہیں انہاں ڈو سو روپیہ ڈیتے ہیں اج میرے آپ گل بھی ماشاءاللہ شکر الحمدللہ آپ کمانے سارا کچھ آپ کرینے ہیں لیکن اللہ پاک دا کرم ہے تے ول وی نہ بابا سائیں دے اے جیڑھے پیسے انہاں ڈتے ہوئے بہت بھاری ہن ہیوی ہن جیڑھے ساڈی جیب اچ ہن او بالکل ہلکے ہن انہاں دی محسوسیت نی تھیندی لیکن انہاں ڈو سو روپے دی ویلیو بہت زیادہ ہوندی ہے تے ماشاءاللہ پیارا جیا کمنٹ کر کے ڈسایا کہ تہاکوں بابا سائیں نے اج کتنی کتنی عیدی ڈتی ہے تے باقی اللہ پاک ہر مسلمان دے بابا سائیں کوں سر تے سلامت رکھے سر دی بادشاہی ہوے تندرستی ہوے تے اے عیدی ڈو سو روپیہ بہت زیادہ ہے میں آکھاں کہ میرے دل کول پوچھو اور میرے کول پوچھو کیونکہ بہت زیادہ ہے حد تو وی زیادہ ہے کہ سر تے سلامت ہیں باقی ساڑے بابا سائیں دی خیریت ہوئے تندرستی ہوئے جتھاں راہیں خوش راہیں ماشاءاللہ تے باقی ماشاءاللہ تھوڑا موشنل چلے تھی گیا سے تے باقی تو کو خوبصورت جے ویلاگ دکھے سو پیارے پیارے تے نار راسو محبتاں کرے سو عید دا ڈے ہے بہت پیارا اور ماشاءاللہ خوشی دا ڈے ہے نار راسو جڑے راسو محبتاں کرے سو ساڑے نال

اور پیاری جیزا کو سپورٹ کرے سو ویلکم ٹو بیک ویور بھیرا تھوڑا واپس آ گیا ماشاءاللہ کافی ٹائم دو بعد ویور تھک گیا سے کم دکان دے زیادہ ہی کھوکھے دے ماشاءاللہ تے سبحان اللہ عید دے نول تک پتہ عید دا ڈیہ ہے رش بھی ڈھیر ڈھیر ہے تے ماشاءاللہ اتھے لگے رہے ہیں کرو سنگت ہی دے کون آ گئے ہیں یار سنگت ہی دے کوئی فون تے آ گیا ہی دی سن گنا تے ماشاء اللہ اتھاں رش ڈھیر سارا ہے وی ور اتھوں ویلے تھی کے آئے ہیں گھر سکون کیتے تھوڑا فریش تھے ہیں فریش تھی کے کھانا شانا کھا دے کھانا شانا کھا پی کیتے ماشاء اللہ تساں کھاونا ہے تے ماشاء اللہ جتنا بیٹھے ہوئے کھاؤ تساں کھا دے تساں کھا دے برابر ہے تے باقی امید کرے سے تساں ساڈے نال راسو محبتاں کیتے رکھسو پیارے پیاریاں تے تا کو چل دے ہیں بار وال دوبارہ کھو کے دے چل کے تا کو خوبصورت جے ماحول لکھے نے پیارا جیاں تے مزید تا کو محبتاں کرے نے تھوڑے نال اور اللہ حافظ ویور بل اللہ حافظ نہیں سوری ولاگ اگا بڑے سو تے اگا باہر چل دیں باہر چل کے تکو نظام دکھے نے سنگت باہر آ گیا سے ماشاءاللہ عید دا ڈے ہے ماں صبح سوری صبح دا ٹائم نیکسٹ ٹائم ہے عید دا ڈے آ گئے خوبصورت جی ہاں تے باقی ماحول تیرے سامنے گرم ہے نا گرمی دی وجہ تو کر کے کوئی دنیا ایری خاص آمد و رفت بار کہنے محسوس گھٹ تھیندا پیا کہ بھئی عید ہے صبح ٹائم عید ہئی اوں توں ٹائم اوں توں بعد عید کہنے سارا احمد ایک ودے تھیا باہر گھومدا تے باقی سرناٹا ہے ہر سائیڈ تے تے باقی شہزاد پہ کیبن تھے اللہ پر خیر تے اساں آ ماشاءاللہ آ گئے سے خیر خریت ہونا تے باقی بھی بار ویڈیو وڈی تھی ویندی ہے ول تساں سارے نال سکپ کر ویندے ساری ویڈیو دے دے نہیں وے دلچسپی نال تے ماشاءاللہ ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں چلدیاں پئیں تے کھوکھے دے بھی خیر خریت پہنچے ہیں ولاگ تو ماشاءاللہ سارا صبح دا سٹارٹ ہے چلدا پے ہن اس ٹائم تھیندے پن تقریبا چار ساڑھے چار دا ٹائم ہے خیر خیریت دا ٹائم ہے تے ماشاءاللہ عید دا ڈے ہے آج تے ڈبے شبے لے کے آنن کیونکہ بوتلاں وغیرہ فریج وچوں کڈھیں دے گھتیں دے ڈیندے عوام کو نا ڈھے پونے ڈبے بل ڈبے اساں تلے رکھ چھوڑے ہن تے باقی ماشاءاللہ خیر خیریت اللہ پاک دا کرم ہے تے ایڈو ایسڑا بھرا گونگا ویندا پے اے ایسڑا بھرا گونگا اے پہلے وی ساڈے ولاگ وچ نیکسٹ ولاگ وچ آیا ویلیج لائف دے خوبصورت دنیا دے ولاگ وچ تے ہن کھڑن تھے تے باقی اللہ انہاں زندگی دی خیر کرے ہفتہ منڈے سو سارے نال تے کوئی غلطی کوتاہی آج دے ڈے نال ساکو معذرت دے سو تے ماشاءاللہ جتنے بھی دوست اب آپ ساڈے چینل تے نویں نویں ہیں ساڈی ویڈیو دیکھنا بھول سن نہ ویڈیو ساڈی سکپ نہیں کرنی تے ہن ساڈے کول تھی گل تھی ہے کہ

تے ملسوں نیکسٹ ولاگ ایک خوبصورت جے پیارے جے نال تے باقی زندگی بخیر یہ شہزاد بھائی بھی ساڑھے کو بیٹھن تک ہے کہ مطلب شہزاد بھائی نہیں یہ ساڑھے کیمرہ مین بھی ہیں دے شہزاد ساڑھے چھو میرے تو چھوٹے بھائی ہیں لیکن ساڑھے ماشاءاللہ کیمرہ مین ہی ہیں تے باقی انشاءاللہ دعا کی دی کرو سپیشل پرسن برا کو سپورٹ محبتاں توڑی سلوٹ تو کو تے باقی ملدے ہیں نیکسٹ ولاگ اے خوبصورت جے نال اج دے ولاگ نال سرائیکی کلچر دے خوبصورت جے ولاگ نال ڈیسو اجازت تاں کو سب کو عید مبارکاں اور اللہ حافظ